Nyadi minggu tu iya nya minggu Lent ti keempat nyelai kumai kitai sema besembiang baru ba minggu Lent tu ngambika kitai ulih nyerahka ati enggau runding kitai ngagai Allah Taala. Nyadi kena kitai mungkal sembiang kitai ba minggu Lent ti keempat tu aku mai kitai nyanyi siti lagu ti betajuk Pengerindu Tuhan Udah Ku Ngasai.

Tuhan enggau kita lalu sama ngenuan mega. Kitai sama nyebut Allah Taala temadu bekuasa semua ati mensia depeda nuan. Semua ti deka mensia ditemu nuan. Nadai kami tu belalai ke nuan asuh tuchi peragam ati kami ulih rua kudus nuan. ngambika kami tau rinduka Nuan enggau pengabis ati kami, lalu ngemesaika nama Nuan ti kudus, ulih Jesus Kristus, Tuhan kitai. Amen. Diatu kitai nyebut sepuluh pesan. Tuhan kitai Jesus Kristus bisi bejaku ku iya, Enti kita rinduka aku, intu pesan aku. Lantang sida teningaka jaku Allah Taala lalu ngintu Iya. Dingaka semua pesan tu ti diberi Allah Taala ngagai nembiak Iya, lalu simpan sida dalam ati. Aku tu Tuhan Petara kita, kita anang betuaika petara bukai, semina Aku aja. Kita deka rinduka Tuhan Petara kita enggau pengabis ati kita lalu enggau pengabis pengering kita. Amen Tuhan kasihka kami. Anang ngaga engkeramba ke diri empu, Allah Taala Roh, lalu semua ti nyembah Iya enda tau enda nyembah dalam roh enggau pemendar dalam ati. Amen Tuhan kasihka kami. Anang enda bebasa ke nama Tuhan Petara kita, kita enda tau enda nyembah Iya enggau basa enggau nangi. Amen Tuhan kasihka kami. Ingat ka ari Tuhan iya nya ari minggu lalu intu iya baka ari kudus. Kristus udah angkat ari mati. Asuh ati kita ba utai ti di atas ukai ba utai dunya tu. Amen Tuhan kasihka kami. Bebasa ke apai enggau indai nuan diau dalam dunya baka nembiak Allah Taala, bebasa ke semua orang, rindu ke semua orang ti sekaban baka diri menyadi. Amen Tuhan kasihka kami. Anang munuh orang, anang nyimpan pengeringat ngagai menyadi nuan. Allah ke penyai ngena pemanah. Amen Tuhan kasihka kami. Anang butang ingat ke tubuh kitai ti alai roa kudus diau. Amen Tuhan kasih ke kami. Anang ngenchuri, bekereja enggau ati ti lurus lalu beri utai ngagai orang ti suntuk. Amen Tuhan kasih ke kami. Anang nyadi saksi bula awak tiap iku madah kutai ti bendar. Amen Tuhan kasihka kami. Anang angkun ke utai orang, ingatka jaku Tuhan Jesus, Orang ti meri beberekat agi ari orang ti nyambut. Rinduka orang bukai baka rinduka diri empu laban pengerindu ngaga semua utai ti diletak Adat. Amen Tuhan kasihka kami. Kitai nyebut sembiang pengesal ati. Laban Allah Taala rinduka kitai mensia, Iya meri Anak Tunggal Iya, Jesus Kristus, ngidupka kitai ari dosa. Iya nyadi seruan kitai dalam serega lalu mai kitai ngagai pengidup ti meruan belama. Nyelai aram kitai sama ngaku dosa kitai dalam pengarap sereta ngesal ati. lalu nguati ti mutus tetap ngintu pesan Allah Taala lalu begulai diau dalam pengerindu enggau pemaik enggau semua orang. Kitai sama nyebut, Allah Taala temadu bekuasa, Apai kami ti di serega. Kami udah bedosa ngelaban Nuan enggau diri sama diri, dalam peragam, dalam jaku, dalam kereja. ulih ati tenda ibuh ulih pengelemi, ulih ati tendang deka ngereja iya. Kami amat ngesal ati ke semua dosa ti udah digaga kami. Tegal Anak Nuan Jesus Kristus ti mati ke kami, ampun semua dosa kami ti udah, lalu saup kami betuai ke Nuan enggau ulah ke badas, awakka ngemesai ka nama Nuan. Amen. Allah Taala temadu bekuasa ti ngampun semua orang ti amat ngesal ati ke dosa, kasih ke kita, ngampun lalu ngelepas ke kita ari semua dosa kita, netap lalu ngering ke kita dalam semua kereja badas, lalu ngintu kita dalam pengidup ti meruan oleh Jesus Kristus Tuhan kitai. Amen. Tuhan kasihka kami, Tuhan kasihka kami, Kristus kasihka kami, Kristus kasihka kami. Tuhan kasihka kami, Tuhan kasihka kami. Sampi kitai. Tuhan ti pengasih, ampun semua penyalah nembiak nuan, Ngambika ulih pemanah Nuan ti besai, semua kami tau dilepaska ari dosa ti nanchang kami, ti udah digaga ketegal pengelembut kami. Beri pinta tu Apai kami ti di serega, ketegal Jesus Kristus, Tuhan enggau Pengelepas kami ti endang dipuji, ti idup lalu megai perintah enggau Nuan ngeruah kudus, ti endang Petara siku ari diatu lalu datai ke belama-lama iya. Amen. Diatu kitai ningaka bacha keterubah ari penyanggup lama. Bacha ari penyanggup lama diambi ari bup Penyampau bagi dua puluh satu ayat empat ngagai semilan. Orang Israel angkat ari Bukit Hor ngagai Tasik Mirah ngelaungka menua Idom. Di rantau jalai nya, orang mayuh nyau enda tan ati agi. Ko sida bejaku ngelaban Allah Taala seduai Moses, Nama kebuah nuan mai kami pansut ari menua Ejip, lalu ngasuh kami mati magang di menua puang tu? Diatu kami nadai pemakai lalu nadai ai ke irup. Kami nyau leju makai pemakai tu ti nadai asai. Ninga munyi nya, Allah Taala ngasuh ular bisa mantuk sida lalu ngasuh orang Israel mati pantuk ular. Udah nya, orang mayuh datai ngagai Moses lalu ko sida, Kami udah bepenyalah laban kami udah bejaku ngelaban Tuhan enggau nuan. Kami minta nuan besembiang ngagai Tuhan, awakka Iya ngidupka kami ari ular bisa nya. Moses besembiang lalu Allah Taala nyaut sembiang iya munyi tu. Gaga siko ular bisa lalu tuat ke ba tiang. Barang orang ti udah dipantu ular, leboh iya malik iya deka idup. Nya alai, Moses nempa siko ular bisa ari engkeraju lalu dituat ke ba tiang. Barang orang ti udah dipantu ular, leboh iya malik Idup magang. Tu jaku Tuhan. Terima kasih ke Allah Taala.
Diatu kitai ningaka bacha ari Injil ti ditulis Saint John, Bagi tiga berengkah ari ayat empat belas ngagai dua puluh satu. Mulia Kristus pengelepas kitai. Baka Moses ti udah ngangkatka ular engkeraju ngena tungkat di menua puang,

Allah Taala ukai meri Anak Iya datai ke dunya tu nyadi hakim, tang nyadika pengelepas Iya. Barang sapa ti arapka Anak enda kena ukum, tang barang sapa ti enda arap udah diukum, laban iya udah enda arapka Anak Tunggal Allah Taala. Tu gaya ukum, Penampak udah datai ke dunya, tang mensia rindu agi ke pemetang. laban sida ngereja utai ti jai. Barang sapa ngereja utai ti jai enda rinduka penampak, lalu enda datai ngagai penampak, laban iya enggaika penyai pengawa iya dipanchar penampak. Tang barang sapa ngereja utai ti betul deka datai ngagai penampak, awakka penampak tau manchar atas pengawa iya ti ngasika Allah Taala. Tu injil Kristus. Puji Kristus Tuhan kitai. Dalam nama Apai enggau Anak enggau Ruah Kudus. Amen. Nyadi minggu tu kitai udah masuk ngagai minggu keempat dalam musin Lent. Nyadi kitai bisi dua minggu agi deka masuk ngagai Minggu Kudus lalu minggu ti nangkanka Minggu Kudus iya nya Minggu Easter. Nyadi minggu lent ti keempat tu aku mai kitai beperagam ke pengerindu Allah Taala ke dunya. Ti diambi aku ari bacha Injil kitai tadi iya nya ari Injil aa Saint John bagi tiga ayat empat belas ngagai dua puluh satu. Nyadi dalam bacha Injil nya tadi dia kitai bisi ninga siti ayat ti chukup popular bendar

ayat tu endang udah dikingatka nyauka semua orang, lalu udah nyadi ke jaku kenang besari-sari. Enda ngira ba sida ti nembiak tauka sida ke tuai, Kristian tauka enda Kristian. Laban ayat tu endang seruran ayan ukai semina ba dalam Bup Kudus aja, Tang nyau ka ba semua tempat. Bisi nya kitai ngambi ayat tu nyadika tanda ba Bup Kudus tauka ba bup bacha ke bukai. Bisi nya ngelekatka ayat tu ba chermin kerita lalu bisi mega dilekatka belah dinding tauka belah rumah kitai siku-siku. Lebih agi ayat tu popular bendar nyadika tulis ba tanda kubur kaban belayan kitai ti udah mati. Nyadi ayat tu mega selalu disebut lebuh maya kitai aaa deka besampi. Tang kati ku kitai ke macha tauka meda ayat tu? Bisi ke enda kitai nyagam tauka beperagam ke nama reti ayat tu ti disebut ba dalam Bup Kudus. Nya alai minggu tu aku mai kitai nyagam nama reti lalu beperagam ke nama kebuah Tuhan Jesus nyebut jaku tu. Lalu nama reti pengerindu Allah Taala ti disebut iya ditu. Nya alai kena kitai nyagam ke reti enggau kebuah ayat tu disebut ba Injil Saint John bagi tiga ayat enam belas tadi. Ditu aku dulu mai kitai beratika siti cherita ti dambi aku ari bacha Injil kitai tadi. Tang ditu aku mai kitai meda ari pun cherita tu, iya nya ari Injil Saint John bagi tiga berengkah ari ayat satu nyentuk ngagai ayat dua puluh satu. Ba cherita tu, bisi siku ari raban orang Parisi ti benama Nikodemus. Iya tu siku ari tuai raban bansa orang Judah. Enti kitai macha ari empat iti Injil ba Bup Kudus ti ngenang pasal orang Parisi, dia kitai ulih meda sida orang Parisi tu sigi enda tentu rinduka Tuhan Jesus. Sida balat begedika pengawa enggau ajar Tuan Jesus ngagai orang mayuh. Sida mega takutka pengawa nyelai ti dikereja Tuan Jesus ti diasaika sida tau bendar ngeruga tauka ngalahka ajar sida. Laban sida ti balat irauka pengawa sida dialahka Tuan Jesus, Dia deh siku ari raban orang Parisi nya, iya nya Nikodemus, lalu ngusung Tuan Jesus lebuh malam hari. Nikodemus ti ngusung Tuan Jesus tu laban iya deka nanya sereta deka nentuka sekeda pekara ari Tuan Jesus ti besangkut paut enggau kuasa Tuan Jesus. Lebuh iya ti berandau enggau Tuhan Jesus, dia iya nanya Tuhan Jesus munyi tu. Ku iya ba ayat dua Injil Saint John bagi tiga, Kami nemu pengajar, nuan tu pengajar ti datai ari Allah Taala. Nadai siku ulih ngaga kereja nyelai baka nuan enti iya enda ditulung Allah Taala. Lebuh Tuhan Jesus ninga tanya iya munyi nya, Dia Tuan Jesus lalu nyaut iya ba ayat tiga munyi tu, Enggau bendar aku madahka nuan, nadai siku orang ulih meda Perintah Allah Taala enti iya enda diadaka baru. Ninga Tuan Jesus ti ngasuh iya diadaka baru, dia iya lalu nyaut Tuan Jesus ba ayat empat munyi tu, Kati ku orang ti udah besai tuai diadaka baru? Iya tetap enda ulih tama ke dalam perut indai iya baru lalu diadaka kedua kali. Nyadi ditu kitai meda Nikodemus agi keliru ke saut Tuan Jesus ti ngasuh iya diada ke baru. Lebuh iya ngerunding jaku Tuan Jesus ti nyebut diada ke baru, iya ngumbai pengawa nya chara pengawa dunya. Iya mesti diadaka baru nengah tubuh mensia dunya tu. Tang utai ti ku Tuhan Jesus ditu munyi tu, Enti Nikodemus deka nemu enggau silik agi pasal kuasa iya enggau pasal Perintah Allah Taala, iya enda ulih ngena penemu orang Parisi ti datai ari dunya tu. Iya mesti ngena penemu ti datai ari Allah Taala. Nya kebuah Tuan Jesus ngasuh iya diada ke baru, ngambi ke nengah pengada ti baru tu iya ulih nemu enggau silik agi pasal kuasa Perintah Allah Taala. Nyadi ditu aku mai kitai nyagam reti leka jaku diada ke baru ti disebut Tuan Jesus ba ayat tiga tadi. Nya alai bekeni ka kitai mensia ti udah diada ke dunya tu ulih diada ke baru deh. Nya alai Tuhan Jesus lalu nerang ngagai Nikodemus ba ayat enam enggau ayat lapan munyi tu, Anak ti diadaka mensia iya nya nitihka gaya pengidup mensia ti bedosa, lalu Anak ti diadaka Roh Kudus iya nya dikembuan Roh Kudus. Lalu ku Tuhan Jesus, Pengawa tu enda sebaka enggau pengawa dunya. Iya baka ribut ti betiup barang endur iya deka. Kita ninga munyi iya tang kita enda nemu ari ni penatai iya lalu kini kia betiup. Bekenya mega semua orang ti diadaka Roh Kudus, pia ku Tuan Jesus nerang ngagai Nikodemus. Tang Nikodemus lalu enda ga mereti utai ti diterangka Tuan Jesus ngagai iya. Nya alai Tuan Jesus lalu nyebut ngagai iya ba ayat dua belas enggau tiga belas munyi tu, Kita udah enda arap ke aku lebuh aku nusika kita gaya utai ti nyadi di dunya tu. Enti pia, ku Tuan Jesus, kati ku kita deka arap ke aku lebuh aku nusika kita pasal utai serega? Laban ku Tuan Jesus, Nadai siku orang ti udah niki ke serega semina Anak Mensia siku aja, iya nya iya ti udah nurun ari serega ke dunya tu. Lalu ba ayat empat belas Tuhan Jesus bisi madahka, Anak Mensia nya mega enda tau enda diangkatka baru pulai ke serega. Nama kebuah iya enda tau enda diangkatka baru deh? Laban munyi ku Tuan Jesus ba ayat lima belas, Iya nya ngambika orang ti arapka Iya deka bulih pengidup meruan. Tang Nikodemus agi ga keliruka utai ti diterangka Tuan Jesus nya tadi. Ari nya, Tuan Jesus lalu ngambi siti chunto ari pengawa ke ulih diperatika Iya. Ditu Tuan Jesus lalu nusi cherita pasal Moses ti ngangkat ke ular enkeraju ngena tungkat di menua puang. Ba ayat empat belas. Kena iya manding pengawa ti ka dikereja iya lebuh iya ti datai ke dunya tu. Nyadi nyadi cherita tu diambi ari bup Penyampau bagi dua puluh satu ayat empat ngagai semilan. Ti ngenang pasal sida orang Israel ti mut-mut ngelaban Moses enggau ngelaban Allah Taala lebuh sida ti dibai pansut ari menua Ejip ngagai menua puang. Ari mula sida pansut ari menua Ejip, sida pansut enggau ati ti chukup pengaga laban sida ngasaika diri udah lepas ari ti nyadi ulun orang Ejip. Nyadi pengelama sida ti bejalai nuju menua ti disemayaka Allah Taala ke sida iya nya bisi empat puluh taun. Empat puluh taun tu ukai sekejap. Nyau bisi udah mati sekeda sida keterubah ti dibai pansut ari menua Ejip, lebih agi sida ke tuai-tuai. lalu sida ke agi biak ti pansut ari menua Ejip bisi nya nyau udah beranak telesa. Sepengelama sida ti dibai Moses bejalai ari tempat siti ngagai tempat siti. Dia sida nyau berasai lelak, lalu maya nya mega sida ngasaika mayuh bendar utai ti nekul sida. Tang Allah Taala seruran nyelamatka sida. Nyadi bisi sekali sida mut-mut sereta ngeransi laban sida udah bejalai sepengelama tiga puluh tujuh taun lalu bedau ga datai ba tempat ti disemayaka Allah Taala ke sida. Dalam tiga puluh tujuh taun nya, sida iya semina makai pemakai ti disediaka Allah Taala ti sama belama-lama. Nyadi sida nyau leju makai pemakai nya. Ketegal nya ti ngasuh sida muat-muat sereta ngeransi laban ti nyau enda tan agi idup baka nya. Tang Moses enggau Allah Taala nemu pejalai sida nyau semak. Nyau ka datai ba menua ti disemayaka Allah Taala. Tang orang Israel enda nemu diri nyau ka datai. Sida majak, ngeransi, lalu nguing ke runding sida ngagai jalai bukai sereta enggai nitih ke Moses enggau Allah Taala agi. Meda baka nya, Allah Taala lalu ngukum sida, lalu ngasuh bala ular ti bisa mantuk sida lalu munuh mayuh bala sida Israel. Meda utai ti balat bendar ngerusak sereta munuh sida, Ari nya sida orang Israel lalu minta kasih sereta minta ampun ari Moses. Sida minta Moses besampi ngagai Allah Taala nyelamatka sida ari ti mati dipantuk ular bisa. Moses lalu besampi ngagai Allah Taala ngasuh utai ti nyadi nya ngetu. Allah Taala ningaka peminta Moses lalu ngasuh Moses nempa gambar ular ari enkeraju lalu ngangkatka iya tinggi ngena tungkat iya. Ngambika sida orang Israel ulih meda nya. Lalu Moses ngasuh sida orang Israel malik sereta merening ular engkelarju nya, ngambika tiap iku sida ti merening nya tau selamat ari ti dipantuk ular ti bisa nya. Ngena nya, Allah Taala nyelamat sereta ngidupka sida baru ari ti mati dipantuk ular bisa. lebuh maya sida malik sereta merening ular ti ditempa Moses nya tadi. Nyadi tu lalu nyadika tanda sida ti udah ngesalka penyalah diri lalu pulai baru nitihka atur Allah Taala. Nyadi ba cherita tu Nikodemus mereti utai ti ku Tuhan Jesus dia. Laban nya endang amat nyadi ba pengidup orang Israel, lalu nyadi kebuah kenang ba maya sida Nikodemus empu. Nyadi ba cherita tu Allah Taala semina nyelamatka sida orang Israel ari ti mati dipantuk ular bisa, sereta ngidupka sida ba tubuh dunya tu aja. Tang ba Tuan Jesus, Tuan Jesus ngenang utai ti dalam agi. Iya ukai deka nyelamatka tubuh aja, tang iya mega deka nyelamatka semengat kitai ari ti dilamun kuasa dosa. Nya kebuah Jesus madahka penatai Anak Mensia enda tau enda diangkatka baka Moses tudah ngangkatka ular enkeraju ngena tungkat iya ba menua puang. Nya kebuah Tuan Jesus nerang ngagai Nikodemus bekeni iya ulih mai mensia ngagai pengidup meruan sereta nyelamatka mensia ari ti nyadi ulun dusa. Nya kebuah Tuan Jesus nusi cherita pasal Moses enggau Allah Taala ti udah nyelamatka sida orang Israel ari ti nyadi ulun orang Ejip sereta ngidupka sida ari ti dipantuk ular bisa ba menua puang. Nya kebuah Tuhan Jesus mandingka cherita nya enggau pengawa ti ka dikereja iya ba dunya tu. Munyi ke disebut iya ba John bagi tiga ayat empat belas. Lalu bekenya mega anak mensia tu iya enda tau enda diangkat ke ngambi ke semua mensia ti meda sereta merening ngagai iya ulih berubah ati, ngesal ke penyalah diri lalu nitih ke iya enggau pendiau ti baru. Ngambi ke mensia tau bulih pengidup meruan begulai enggau Allah Taala dalam perintah iya ti di serega. Nyadi tu meh utai ti ku Tuhan Jesus ari pun tadi lebuh iya ngasuh Nikodemus diada ke baru. Ukai reti nya iya enda tau enda diada ke nengah perut indai amai iya, tang ada ngena pendiau ti baru nengah baptisa. Ninggalka pendiau ti lama ti enda betuai ke Allah Taala. lalu berubah ngesal ati ngagai pendiau ti baru. Pendiau ti deka betuai sereta nyembah Allah Taala. Ngambika semua orang ti berubah ati sereta nitihka Jesus Kristus tau bulih pengidup meruan di menua serega ti ka datai. Nyadi ditu aku mai kitai beratika sapa Anak Mensia ti deka diangkatka ditu. Ti tau meri pengidup ti meruan munyi ke disebut Tuhan Jesus ba ayat empat belas tadi. Ti kitai meda ba surat Saint Paul ti keterubah ngagai orang di Korin bagi lima belas ayat tiga ngagai lapan bisi nyebut munyi tu. Aku meri utai ti udah disambut aku ngagai kita. Iya ti pemadu besai guna, iya nya Kristus mati ketegal dosa kitai, baka ti ditulis dalam Bup Kudus. Iya udah dikubur lalu udah angkat baru tiga hari udah lepas nya. Lalu sapa ti ku Saint Paul ditu, ti udah diangkatka ari mati ba hari ti ketiga. Nyadi, iya ti ku Saint Paul ditu iya nya orang ti udah dipadah ke dalam Bup Kudus. Iya tu udah ngayan kediri ngagai Peter ngagai semua dua belas iku rasul. Iya udah ngayan kediri ngagai lebih lima ratus iku murid iya sekali. Udah nya iya ngayan kediri ngagai James enggau bala semua rasul. Lalu kepenudi bendar iya ngayan kediri ngagai aku, ko Saint Paul. Nyadi iya tu munyi ke daripadah Saint Paul, iya tu meh Jesus munyi ke daripadah dalam bup Injil. Jesus ti Anak Allah Taala, ti datai ke dunya tu nyadi mensia. Tudah begulai enggau mayuh orang di Nazareth, Galilee, Jerusalem enggau sekeda menua bukai. Jesus tudah ngayan kediri baru ari pemati ngagai sekeda bala murid iya. Nya alai nama kebuah Allah Taala nganjung Anak Tunggal iya tu, iya nya Jesus Kristus datai ke dunya tu dah. Nyadi, ba Injil Saint John bagi tiga ayat enam belas, Tuhan Jesus udah madah ngagai Nikodemus munyi tu. Kebuah Allah Taala nganjung iya datai ke dunya tu, laban Allah Taala udah balat rindu ke dunya nya kebuah iya meri Anak Tunggal iya, awakka genap iku orang ti arapka iya enda mati, tang tau bulih pengidup ti meruan belama iya. Sapa Anak Tunggal ku Jesus ditu deh? Nyadi Anak Tunggal Allah Taala tu iya nya Jesus empu. Allah Taala ti nurun ke dunya tu lalu nyadi mensia kena nebus dosa mensia ari ti nyadi ulun dosa ti betuaika perintah Sitan. Kebuah Allah Taala ngereja tu ke dunya laban Iya balat rinduka mensia enggau dunya. Nama kebuah Iya balat rinduka dunya deh, lalu deka nyelamatka dunya ari nyadi ulun kuasa dosa? Kebuah iya laban dunya tu enda enggi iya digaga ditempa iya enggau chukup atur enggau chukup pemanah ari mula kelia. Munyi ke udah dipadah ba bup Pemungkal bagi satu enggau bagi dua. Tang perintah Sitan udah ngerampas pemanah nya ari Allah Taala lalu mai mensia ti digaga iya bedosa lalu ngujungka pemati. Nyadi tu tau dibacha kitai ba bup Pemungkal bagi tiga. Nya kebuah Allah Taala nyadi mensia nengah Jesus Kristus ngambi kia ulih mai pulai baru dunya ti enggi iya, dunya ti dikerindu sereta dikesayau kia nengah chara mensia di dunya tu. Ari nya, mensia patut nerima penatai Tuhan Jesus ke dunya tu enggau pengaga sereta nyembah iya enggau basa sereta nangi kia munyi ke disebut ba pesan ti ketiga ba Sepuluh Pesan. Tang ti kitai ninga Tuhan Jesus nyebut ba Injil Saint John bagi 3 ayat 19 munyi tu, Penampak udah datai ke dunya tu tang mensia rindu agi ke pemetang. Nama kebuah kini? Penampak ti ku Tuhan Jesus ditu iya nya pemanah enggau pengelurus Allah Taala ti nadai dosa enggau penyai. Lalu pemetang tu nunjukka pengamah enggau penyai kuasa Sitan ti mai dosa ke dalam pengidup mensia. Munyi ku Tuhan Jesus, mensia rindu agi ke pemetang laban mensia endang udah bedosa ari asal, lalu dosa nya enda ulih dibuai pia aja. Lalu dosa tu agi mai mensia ngereja utai ti enda patut ba mua Allah Taala. Sitan nagang mensia meda penampak laban enggai ke pemetang tau ke pengawa Sitan dipanchar kuasa penampak, lalu semua penyai deka dipeda dalam penampak. Munyi ke disebut Tuhan Jesus ba Injil Saint John bagi tiga ayat dua puluh. Reti nya Sitan nagang mensia datai ngagai Tuhan Jesus. Laban enti mensia udah nitihka Tuhan Jesus, tentu kuasa Sitan nadai bekuasa agi laban udah dilamun kuasa Allah Taala. Lalu Sitan nadai agi bekuasa ba dunya Allah Taala tu. Lalu dunya deka bulih pengidup ke meruan. nadai penyai, nadai penusah, nadai pengerusak, nadai beperang, nadai bebunuh, nadai pengamu, nadai pemenchi, nadai penyakit, nadai laya enggau pangan diri agi. Laban ba Perintah Allah Taala semina bisi pengerai, pemaik, pengerindu enggau penyerakup ke semua utai dalam dunya. Nyadi semua utai tu deka nyadi nengah pemerinsa, pemati enggau pengangkat Tuan Jesus ari mati. Nya kebuah Tuhan Jesus nyebut ngagai Nikodemus ba Injil Saint John bagi tiga ayat tiga, Mensia ti bedosa mesti diubah. Iya mesti diadaka baru. Ngambi kia ulih ngelengkaka penemu Sitan, lalu ngambi penemu Allah Taala nyadika lalau pengidup ba dunya tu. Sebedau Tuhan Jesus datai kedua kali nyadika hakim ti bendar. Lalu penatai iya kedua kali jemah ila, iya nya deka bechara ke orang ti agi idup enggau orang ti udah mati. Nyadi diatu aku mai kitai beratika sapa ti tau bulih pengidup ti meruan munyi ke disebut Tuan Jesus ba Injil Saint John bagi tiga ayat enam belas nya tadi. Nyadi orang ti deka bulih pengidup meruan munyi ku Tuan Jesus ditu iya nya orang ti arapka iya, orang ti deka diau dalam penampak iya, enggau orang ti deka rinduka Allah Taala. Nya alai bekeni kitai deka arapka Iya, lalu diau dalam penampak Iya, sereta diau dalam pengerindu Iya. Ditu aku mai kitai meda sekeda ayat ari Bup Kudus ti tau diperatika kitai. Bekeni ka kitai tau diau dalam pengerindu Allah Taala nengah kitai ti arap ke Jesus Kristus. Nyadi keterubah iya, aku mai kitai macha surat satu John tauka surat John ke terubah bagi tiga ayat tujuh ngagai sepuluh ti nyebut munyi tu, Anak aku, awakka nadai siku orang ngelakar kita. Barang sapa ti ngaga utai ti lurus endang lurus, baka Kristus ti endang lurus. Barang sapa ti majak bedosa endang gi Sitan, laban Sitan endang udah bedosa kenyau ari mula iya kelia. Nya kebuah Anak Allah Taala datai awakka ngerusak pengawa Sitan. Barang sapa ti diada ke ulih Allah Taala enggai agi bedosa. laban leka pengidup tinggi Allah Taala empu bisi dalam ati iya. Lalu laban Allah Taala nya Apai iya, iya enda ulih majak bedosa. Tu beda antara orang ti anak Allah Taala enggau orang ti anak Sitan. Barang sapa ti enda ngereja utai ti lurus tauka enda rinduka menyadi diri, nya ukai anak Allah Taala. Reti nya, enti kitai deka diau dalam pengerindu Allah Taala, kitai mesti ngembuan pengelurus dalam ati kitai. Lalu kitai patut diadaka baru ulih kuasa Allah Taala, ngambika kitai tau nyadi orang ti baru dalam Perintah Allah Taala sereta ngelengkaka pendiau ti lama ti betuaika perintah Sitan. Lalu kedua, kitai enda tau enda ngasika pesan Allah Taala sereta ngereja utai ti ngerinduka Iya. Munyi ke disebut ba Injil Saint John bagi tiga ayat dua puluh tiga ngagai dua puluh empat. Kitai enda tau enda arapka Anak Iya Jesus Kristus lalu rinduka pangan diri, baka ti dipesan Kristus ngagai kitai. Barang sapa ti ngasika pesan Allah Taala, diau besaum enggau Allah Taala, lalu Allah Taala diau besaum enggau iya. Lalu ketiga, kitai patut seruran meri terima kasih ke pengawa ti udah dikereja Allah Taala ba kitai. Munyi ke disebut ba surat Saint Peter ti keterubah, bagi satu ayat tiga munyi tu. Awakka kitai meri terima kasih ngagai Allah Taala ti Apai ti Tuhan kitai Jesus Kristus. Laban penyinu Iya ti besai, Iya udah ngadaka kitai baru. Ulih pengangkat Jesus Kristus ari mati ngagai pengidup ti penuh pengadang ti meruan. Lalu keempat, kitai patut ngelengkaka pendiau ti lama ti mai kitai bedosa lalu nyadi nembiak Allah Taala ti baru lebuh kitai nerima Jesus Kristus dalam pengidup kitai. Munyi ke disebut ba surat Saint Paul ngagai orang di Episus bagi empat ayat dua puluh satu. Munyi tu. Nya alai lengka ke pendiau kita ti lama, ti nitih ke gaya pengidup mensia ti bedosa ari asal, ti dirusak ketegal pengingin ti ngelakar. Runding ati kita enda tau enda digaga baru. Kita enda tau enda idup baka orang ti baru, ti udah digaga nundaka gamal Allah Taala, lalu mandangka diri beempu pengidup ti bendar, ti lurus sereta tuchi. Nyadi nya sekeda ari jalai kitai tau diau dalam penampak enggau pengerindu Allah Taala. Diatu aku mai kitai pulai baru ngagai Injil Saint John bagi tiga ayat enam belas. Mai kitai beratika bekeni kitai ulih nemu tauka ulih meda pengerindu Allah Taala ka dunya tu. Ditu aku mai kitai meda sekeda ayat ari Bup Kudus ti nunjuk pengerindu Allah Taala ka dunya. Keterubah iya, Aku mai kitai meda bup nabi Jeremiah bagi tiga puluh satu ayat dua ngagai tiga. Bisi nyebut pasal pengerindu Allah Taala ke orang Israel munyi tu, Aku udah ngayanka penyinu diri ngagai sida di menua puang lebuh sida ngelarika diri ari pemati. Lebuh orang Israel minta pemaik, Aku ngayanka diri ari jauh. Orang Israel, Aku selaru rinduka kita. Nya alai aku agi mengkang mandang pengerindu aku ti meruan. Ditu kitai ninga Allah Taala madahka diri tetap mengkang mandang pengerindu Iya ti meruan ngagai orang Israel taja pen sida suah bendar ngelaban Adat Allah Taala. lalu bekenya mega Allah Taala agi ka mandang pengerindu nya ngagai kitai ti agi idup kemaya hari tu. Lalu kedua, Saint Paul bisi mega nyebut ba surat iya ngagai orang di Roma bagi tiga ayat lapan ngagai semilan munyi tu. Tang Allah Taala udah mandangka pengerindu Iya ngagai kitai, iya nya lebuh kitai agi nyadi orang bedosa. Kristus mati ketegal kitai, lalu ulih darah Iya, kitai diatu digaga lurus di mua Allah Taala. Lebih agi, kitai deka dilepas ulih Iya ari pengeringat Allah Taala. Ditu kitai ulih meda pengerindu Allah Taala ke kitai mensia lebuh kitai agi bedosa. Nya alai ketegal pengerindu iya ke kitai mensia nya kebuah Allah Taala nengah Jesus Kristus sanggup mati kena nebus dosa kitai mensia. Lalu ketiga, Saint Paul mega bisi nyebut ba surat iya ngagai orang di Roma bagi enam ayat dua puluh tiga munyi tu, Laban upah dosa iya nya pemati belama-lama iya. Tang pengasih Allah Taala iya nya pengidup ti meruan belama-lama iya, begulai enggau Jesus Kristus Tuhan kitai. Reti nya, ketegal pengerindu enggau pengasih Allah Taala ke kitai mensia, Iya udah meri Jesus Kristus ngagai dunya. Ngambika nengah Iya, dunya ulih diselamatka ari kuasa dosa ti mai ngagai pemati. Lalu dunya tau bulih pengidup ti meruan belama-lama iya. Nyadi nya sekeda ayat ari Bup Kudus ti dibai aku peratika kitai pasal pengidup ti meruan enggau pengerindu Allah Taala ke dunya tu. Nya alai enti kitai beratika jaku Tuhan Jesus ba Injil Saint John bagi tiga ayat enam belas tadi, Ketegal Allah Taala balat rindu ke dunya lalu Iya deka meri pemeri ti chukup manah. Pemeri ti enda ulih giga kitai ba pengidup dunya tu. Pemeri Iya iya nya pengidup ti meruan begulai enggau Iya dalam perintah Iya ti bendar. Nya alai sapa ti tau nyambut tauka nerima pemeri tu? Munyi ke disebut ba Injil Saint John bagi tiga ayat enam belas tadi, iya nya orang ti arap ke Jesus Kristus sereta rindu ke Allah Taala. Orang ti taluk ke adat enggau ajar iya, enda ngira jalai pengidup orang nya. meskin tauka kaya, timpang tauka menyana, chelum tauka burak, pandai tauka muntat, sakit tauka gerai, jai tauka manah. Tuhan tetap rindu ke semua kitai, lalu tetap nerima kitai enti kitai ngubah pendiau kitai ari ti enda arap ke Allah Taala ngagai pengarap ti betuai kia nengah Jesus Kristus. Iya enda ngelebuka kitai enti kitai amat arapka Iya nyadika Penebus enggau Penyelamat kitai ari ti dikuasa kuasa Sitan. Penatai Iya ke dunya tu ukai datai pia aja, tang Iya datai awakka kitai ti arapka Iya tau bulih pengidup ti meruan, pengidup ti chukup belipat-lipat munyi ke disebut ba Injil Saint John bagi sepuluh ayat sepuluh. Lalu ka penudi iya menyadi. Kena aku ngujung ke jaku kunsi aku ba minggu Lent ti keempat tu. Aku sekali agi mai kitai nyagam pengidup pendiau kitai. Ati enggau runding kitai ka Allah Taala. Enti kitai ngasai ke diri udah jauh ngejang ari jalai Allah Taala ti ngasuh kitai nyau lembau besembiang, nyau lembau datai ke gerija, nyau lembau ngereja pengawa gerija, nyau lembau mantu gerija, enda salah-salah baka orang Israel ti berubah ati betuaika Allah Taala ba cherita Injil kitai tadi. Nya alai aram meh kitai nikal baru ngagai Allah Taala. laban nadai jalai bukai agi ti ulih mai kitai dilepas ke ari ti dikuasa kuasa Sitan. Semina nengah nama Jesus Kristus aja kitai ulih dilepas ke ari ti dikuasa perintah Sitan. Ti kitai seruran rindu ke Allah Taala lalu rindu ngereja pengawa Iya. Dia kitai deka diau dalam penampak Iya lalu deka bulih upah pengidup meruan. Mayuh kitai enda nemu bekeni jalai kitai ulih berubah sereta mulai kediri ngagai jalai Allah Taala. Anang irau ke nya menyadi, tak pupuk belubah-lubah mutar kediri ngena sampi enggau sembiang. Belajar ke Bup Kudus kena kitai ngiga jalai mulai kediri baru ngagai Allah Taala. Kitai anang semina ngarapka kereja ti manah dikereja kitai tiap-tiap hari. Tang kitai mega begunaka pengarap ti tegap dalam Jesus Kristus awakka nyadika pun pengidup ti meruan. Lalu pia mega pengarap ti nadai disempulangka kitai enggau pengawa Allah Taala mega nadai tuju. Munyi ke disebut ba bup Saint James bagi dua ayat empat belas enggau tujuh belas. ku Sen Jem. Menyadi, nama penguntung orang ti ngumbai diri bisi pengarap, enti iya enda ngereja pengawa kena nunjukka pengarap diri? Enti semina pengarap aja lalu nadai ngereja utai, pengarap nya mati. Kitai mega patut minta iring rua kudus Allah Taala. awak iya ngatur ulah enggau pendiau kitai, lalu badu agi nitihka pendiau gaya pengidup mensia ti bedosa ari asal. Enti kitai minta iring Roh Akudus dalam pengidup kitai, reti nya kitai enda diperintah kuasa Sitan agi. Lalu Roh Kudus tu deka ngada kebuah pengerindu, pengaga, pemaik, pengeliat ati, penelap, pemadas, penaluk, pemaruh ati, enggau runding tulih nagang diri ba pengidup kitai. Munyi ke disebut Saint Paul ngagai orang di Galatia bagi lima ayat dua puluh dua. Nya kebuah Tuan Jesus ngasuh Nikodemus ngubah pendiau diri ari ti nitihka adat orang Judah lalu nitihka adat Allah Taala ti bendar. Nya kebuah Tuan Jesus ngasuh iya diadaka baru ba pendiau enggau gaya pengidup iya. Ngagai pendiau ti nitihka Jesus Kristus. Laban ti Nikodemus deka meda kuasa Allah Taala ti bendar, iya mesti nitihka Jesus Kristus. Diada ke baru enggau pendiau ti baru. Pendiau ti tau bulih pengidup meruan. Laban nadai jalai bukai enti kitai deka meda kuasa Allah Taala, lalu bulih upah pengidup meruan semina nengah Jesus Kristus ti Tuhan kitai. Laban Tuhan Jesus udah madah enggau terang lebuh iya nyebut ba Injil Saint John bagi empat belas ayat enam munyi tu, Aku tu meh jalai, pemendar enggau pengidup. Nadai siku orang ulih datai ngagai Apai enti enda ulih aku. Nya alai bala menyadi ti dikerindu ke Allah Taala. Aram meh kitai nitihka Jesus Kristus enggau penuh pengarap. sereta minta iring Ruah Kudus, ngambika kitai ulih meda mulia Allah Taala ti di serega belama-lamaya. Allah Taala ti penuh enggau pengerindu enggau pengasih. Allah Taala ti enggai meda mensia merinsa ngapa ketegal dosa. Allah Taala ti enggai meda kitai mati pia aja. Nya kebuah Tuhan kitai Jesus Kristus ti nyebut ba Injil Saint John bagi tiga ayat enam belas tadi. Laban Allah Taala udah balat rindu ke dunya, nya kebuah Iya meri Anak Tunggal Iya Jesus Kristus datai ke dunya tu. ngambika genap iku kitai ti berubah ati sereta ngesalka penyalah diri lalu arapka Jesus Kristus enda mati belama-lama tang tau bulih pengidup ti meruan belama-lama iya. Nya alai enti kitai udah ngasaika pengarap kitai ba Jesus Kristus nyau tendur-setendur, kering kia baru menyadi. Ngambi kia ti udah datai ke dunya tu nyadika penyelamat enggau penebus kitai enda lebu pia aja. Ngambika pengerindu Allah Taala meruan bisi dalam pengidup kitai tiap-tiap hari. Lalu pengerindu kitai ke Iya pen tau majak ngerembai. Ari nya kitai ti rindu sereta nyembah Iya enggau penuh pengarap, kitai ulih meda kuasa Perintah Allah Taala endang amat-amat bekereja dalam pengidup kitai besehari-sehari. Nya alai anang lembau menyadi ngereja pengawa Allah Taala, laban pengawa Allah Taala nadai meri pengerugi, tang meri penguntung ba dunya tu enggau ke jemah ila. Amen. Tuhan merekat ke semua kitai. Ah, diatu aku mai kitai sama nyebut batang pengarap kitai orang Kristian. Kami arap ke Allah Taala ti Petara siku aja ti apai temadu bekuasa ti ngaga serega enggau bumi enggau semua utai ti dipeda enggau semua utai ti enda dipeda. Kami arap ke Tuhan siku aja Jesus Kristus Anak Tunggal Allah Taala ti endang sama bisi enggau Allah Taala kenyau ari mula kelia. Allah Taala ke datai ari Allah Taala, Penampak ti datai ari Penampak, Petara bendar ti datai ari Petara bendar. Iya diperanak iya ukai digaga. Iya endang sama sebaka enggau Allah Apai. Ulih iya semua utai digaga, iya nurun ari serega ketegal kitai laban deka nebus kitai mensia. Ulih kuasa Ruah Kudus iya diada ke meria tu, dara tuchi lalu nyadi mensia. Ketegal kitai iya diregang diletak Potius Pilitus, iya merinsa, mati lalu dikubur. Ari ti ketiga iya angkat idup baru ngamatka jaku dalam Surat Allah Taala kelia. Iya pulai ke serega lalu duduk ari pua kanan Allah Apai. Iya deka datai baru enggau mulia deka milih orang ti manah enggau ti jai, sampal ti agi idup enggau tudah mati, lalu perintah Iya deka meruan belama-lama. Kami arap ke Ruah Kudus ti Tuhan ti meri pengidup iya datai ri Apai enggau Anak. Iya sama sebaka enggau Allah Apai enggau Allah Anak, sama disembah lalu dikemesai. Iya udah bejaku beseruan ke sida nabi. Kami arap ke siti eklisia aja ti kudus ti ketolika ti bepun ari sida rasul. Kami ngaku siti baptisa dikena ngampun dosa. Kami nganti pengangkat orang tudah mati enggau pengidup ti meruan dalam dunya ti ka datai. Amen. Sampi kitai. Aram kitai sama besampi ke eklisia sereta ke semua mensia dalam dunya tu lalu meri terima kasih ke semua pemanah Allah Taala ba kitai. Allah Taala temadu bekuasa, Apai kami ti di serega. Nuan udah besemaya deka ninga kesampi kami ti minta dalam pengarap. Keringka Donald a bishop kami, ke semua bala padri nuan, bala deacon, katikis, enggau ke semua eklisia nuan ti betuaika Kristus. Awak semua orang ti ngaku nama nuan tau begempung dalam pemenda nuan, begulai diau dalam pengerindu nuan lalu mandang ke mulia nuan di sebelah dunya. Beri penemu enggau pengelandik ke semua orang ti megai kuasa lebih agi kami besampi ke Orang ti megai kuasa di menua kami di Malaysia ditu, kami besampi ke Yang di-Pertuan Agong kami, besampi ke Perdana Menteri kami, lalu ba menua kami di Sarawak ditu, kami besampi ke Ketuai Negeri kami, besampi ke Ketuai Menteri mega, lalu besampi ke semua bala menteri-menteri di Malaysia ditu enggau di Sarawak, besampi ke semua ketuai-ketuai perintah, ketuai-ketuai masyarakat. Lalu pia mega kami besampi ke semua menua bukai dalam jalai pengelurus enggau pemaik. Lebih agi kami besampi ke menua kami Malaysia tu. Awak ke menua kami seruran diberekat ke nuan. Awak ke menua kami seruran diau dalam pemaik begulai enggau pangan diri. Lalu awak ke semua mensia tau bebasa ke pangan diri lalu ngereja utai ti tau pulai ke penguntung semua. Beri berekat ke semua kami ke kami sebilik ka pangan kami sereta ngurang ti diau sema kami. Awakka kami tau ngereja pengawa Kristus dalam pemanah enggau pangan diri, lalu rinduka diri sama diri baka Kristus ti rinduka kami. Kelantang lalu geraika sida ti natka penyakit ba tubuh, ati enggau roh. Lebih agi, kami besembiang ke semua kaban belayan kami ti benung ngenatka pemedis penyakit baikka nya di rumah tauka ba sepital. Kami mega besampi ke tiap-tiap iku kami, lebih agi ke semua mensia ba dunya tu ti benung takut irau ketegal penyakit pademik covid semilan belas. Nyalai kami besampi awakka kami seruran dijaga dilindung nuan ari ti dirampit penyakit nya. Nyalai beri ke semua kami enggau sida ti ngenatka penyakit jam ke diatu peransang enggau pengadang ati lebuh natka penusah. Lalu beri ke sida enggau semua kami ti irau tu pengaga ati ti datai ari selamat nuan. Dingaka kami lebuh kami ngingatka sida ke udah mati ti arapka Kristus. Lebih agi, kami ngingatka semua kaban belayan kami ke udah ninggalka kami ari dunya tu. Nyelai nitihka semaya nuan, berika kami sama enggau sida bagi dalam perintah nuan ti meruan belama-lama. Nyalai andal ati begulai enggau semua orang tuchi, kami meri diri sampal enggau orang Kristian bukai mega ke dalam pengerindu nuan. Kitai sama nyebut, Apai ti kasih, sambut sembiang kami tegal Anak nuan, Jesus Kristus, Tuhan ti Penebus kami. Amen. Diatu aku mai kitai sama besembiang lalu muji Allah Taala ulih Jesus Kristus ti seruan kitai. kitai besampi awakka kitai tau nyambut Iya dalam ati kitai. Awak Iya tau nupi lalu ngeringka tubuh enggau semengat kitai. Sampi kitai, Tuan Allah, Anak Nuan ti nyadi Pengelepas kami, ti enda malas penyai orang enggau Iya lalu enda lari ari utai ti ngemaluka Iya. Berika kami pengering ngambika kami ulih natka pemerinsa diatu lalu enggau pengarap nganti mulia ti deka pegari, ulih Jesus Kristus, Tuhan kami. Amen. Tuan Allah sama enggau semua orang Kristian di tiap gerija dalam eklisia nuan. Ti alai tubuh enggau darah Anak nuan diinjukka piring ti kudus dalam Sakramen Eukarista. Kami muji lalu ngenang Nuan, kami meri ke Nuan tubuh enggau semengat kami. Baik kami begulai enggau Nuan berari. Kami minta dalam nama Jesus Kristus Anak Nuan, Tuhan kami. Amen. Tuhan Jesus Kristus ti rindu ke kami, kemaya tu kami enda tau nyambut Nuan dalam sakramen ti diletak ke Nuan. Utang kami minta Tuhan tama ke dalam ati kami lalu meruan diau enggau kami berari. Kami muji Nuan ulih Nuan udah nyadi mensia, ulih Nuan udah bekereja lalu merinsa di dunya tu. Ulih Nuan udah mati, ulih Nuan angkat pulai idup baru, ulih Nuan pulai ngagai serega. Enggau pengabis ati kami rindu ke Nuan. Anang ngasuh kami beserara enggau Nuan. Tang baik kami ngasai ke pengerindu Nuan berari-ari. Amen. Tuhan kasih ke kami kasih ke semua eklisia Nuan. Beri ke kami ati baruh, ati ti rindu ke Nuan enggau semua nembiak Nuan. Ati ti tuchi enggau ati ti nemu nagang diri. Saup kami diau manah agi ari selama tu. Saup kami nangi ke nuan lalu betuai ke nuan dalam semua kereja enggau pemerinsa. Kami bepanggai di pengasih nuan aja. Nyalai kasih ke semua mensia laban nuan udah mati awakka ngidup ke semua sida. Beri pengasih enggau pengampun ke semua orang ti agi idup. lalu beri selamat nuan enggau pengidup nuan ti meruan ke semua sida tudah mati. Amen. Diatu kitai sama nyebut sampi ke diajar Tuhan Jesus, Apai kami ti di serega, kudus meh nama nuan. Datai meh perintah nuan, jadi meh peneka nuan. Baka dalam serega bekenya dalam bumi. Berika kami pengidup tiap hari. Ampun penyalah kami baka kami ngampun orang ti salah ngelaban kami. Intu kami ari penguji, lepas kami ari penyai. Kena Nuan ti bempu perintah enggau kuasa enggau mulia, datai ke belama-lamaya. Amen. Tuhan enggau kita, lalu sama enggau nuan mega. Kristus merika kita pengasih awakka mansang dalam pengudus. Awakka kita nagang diri nyan regang kita lalu nitihka Iya. Lalu awakka berekat Allah Taala Temadu Bekuasa, Apai, Anak, enggau Ruah Kudus meruan enggau kita ngintu nyaga kita ari diatu datai ke belama-lama iya. Amen. Nyelai kena kitai ngujungka sembiang Minggu Lent ti keempat tu, aku mai kitai sama nyanyi lagu ti betajuk Ku Ngangkat Ke Jari.